Merhaba guhdarwanên ezîz, ez Serdar Şengül. Ez Ferzans Şêr di vê beşê de mê behsa çanda e, rexneyî bikin. Di beşa pêşî de jî ew ê mêvanekî me hebe. E, mamoste wextê e, çand û rexne te dîdû peyvên ji ev cuda ne. Çanda rexneyî bi serê xwe têgeheke. E, Raymond Williams e, di pirtûka xwe ya Anahtar Sözcükler de xala rexnê wextê vedike û li ser hûr dibe gelek rengên rexnê diyar dike. Yek ji wan em bêjin taste yanî tam e, lezzet em bêjin. Wextê mirov berhemek dixwîne tamek jê digire û wextê ez û tu em tên cem hev tu dibê ferzan te çi berhem xwendiye filan e dibê min ev berhem xwendiye tu jî dibê yanî tema wê çi abû yanî jî dibê wala xweş bû yanî ziman herek bar bû filan wekî din tiştek lê zêde nakim ev dibê min yanî tişt gelek xitabê min kiriye û wekî din em bêjin rengek jê jî kûrbûne em bêjin Wextê tu dipirsî tu dibê çawa bû ez dibêm ya filan berhem ne roman bû yanî ez jê re darazek tê de heye em bêjin yek taste tame em bêjin bi îngilîzî taste êdin tam be êdinê jî daraz e hukim e tu hukmek li ser diyar dikî dixwazî tasnîf bikî dixwazî wî li cîkî bi cîh vekê. Li gor rayê min çend rengên din hene yanî em bêjin ji vê tamê ku ez min ji vê berhemê hez kir dest pê dike heya sansûrê diçe yanî dû tiştên dijî hev tu ez ji te bipirsim yanî tu vê meseleya çarçoveyeke teorîk de û em bêjin li gor tecrûbeyên Kurdan jî her wekî din. Di qada teoriyê de çand û rexne çi dibêjin ji hev dûr e, du tiştên ji hev cuda ne an na, wextê tên cem hev çi diafire. Yanî ji wê çandê rexne çawa dertê? Ez dixwazim tu parikî van ji me re zelal bikî. Elbet. Mesela gava di warê teoriyê de edebiyatên milletên li derve Ewropa yan ji di nava Ewropayî de gelên wekî Îrlandî, Katalan bi edebiyatên xwe di qada edebiyatê de cihê xwe digirin edebiyata Latin Amerikayê, edebiyatê Afrikê, belkî edebiyatê Asyayê dûr, edebiyatê Rojhilata Navîn, gava bi berhemên xwe di cîhana edebiyatê de bejn û bala xwe cihê xwe girtine, pirsgirêkek derket meydanê. va berhêmên edebî çiqas dişibin hev, çiqas ji hev cuda ne û term û tegihên ku li Ewropa hatine afirandin gelo minasib ên ku em bi va amûrên, amûrên teorîk û tegihî va metnan jî analiz bikin. Di vir de di warê rexneyê de krîzek derket û hem di warê edebiyat teorî edebiyatê de hem jî di rexneyê edebiyatê de krîzek derket. Bi qasî ez dizanim ev di nav marksîstan jê jî di nav postkolonyalîstan de jî belkî hem di warî krîtîka feminîstê jî ji xwe yek ji mijara bernameyê me bû Va cihê teorî rexnê bûye mijarê niqaşê. Ez dixwazim mînaka Barbara Harlow bidim. Di sala hezar û heştê hefteyê de Barbara Harlow kitêbekî bi navê Resistance dişê. Edebiyata berxwedanê nivîsê. Di destpêkê de tam va mijara analîz kir. Goh gelo ew e, psîkanalîz bigire heta marksîzm û binyadgerî û postbinyadgerî û postmodernîzm e, goh ew term û tegihên ku li Ewropa û di serdemekê de ji bo çareserkirina hîn problema hatina emilandin bikaranîn çiqas guncavên ki em li tecrübeyên din dinyayên din de em wan bêyî ku em biguherînin bikar bînin. Grîng grîng pir grîng e û ji xwe beriya Harlov jî Harlov di heman kitêb de heman beşê de referans dide Jose Carlos Moritega û ev ê edebiyatnas û rexnegirê Perû yê. Mesela ew salên eger di bîra min de şaş nebe salên bîstî û sîyê de li Latin Amerîka jiyaye û ev meriv li hemberî periyodizasyona dîroka gela periyodizasyona nû pêşniyar kir. Goh di sedsala pazdehemîn de gawa Îspanyol hatin axa me êdî em nikarin dîroka xwe wekî antîkîte, feodalîte û modernîzm tasnîf bikin. Çimkî dîroka me xitimî ye. Em nikarin hebûna Îspanyola înkar bikin. Em hatin kolonîzekirin. Loma belkî em dikarin dîroka xwe tecrûbeya kolonyalîzmê, asîmîlekirina va term û tegeyên metropola û piştê jî li dij derketina va tiştan û afirandina edebiyatên xwe

Rexne û çandê rexneyî, rexne û çandê, dîroka rexneyî û teorî û tecrîbeya gelan bi hev re giredayîne. Misal Maritêgau yek ji beş ji ev teoriya xwe ew bû, literature on trial, yanî edebiyatê ke tu darizandin, tê mehkemekirin. Em li ser va çerçoveyên teorîk derdikeve. Belkî tiştê davî Yustanis jî

Di xebatên Fraye, Saussure, Doman û Derrida, di xebatên wan de li heqîqat û tecrûbeyên gelên din bêdengiyê dijminane hene. Pir enteresan e tabirêkê. Yanî bêdengiyekî bêdengiyekî dijminane hene. Yanî em em Di hem teoriyên xwe tecrübeyên gelên Ewropî înşa dikin û dixwazin vê tiştê wekî ewrensel bide qebûlkirin. Divê ew ew ew ew qet nabe dibêje û Yustanis jî di destpêka de di destpêka kiteba xwe de bi min pir feydê vî heye pir hêjaye ev destpêk. Îdiaya wî ev e, rexne û çand bi hev re girêdayîne. Ê ku gelên neewropî mecbûr in li gor tecrûbeyên xwe pîvanên, çerçeveyên teorî û rexneyên xwe biafirînin. Ez bêjim û ez ji te bipirsim mesela di vê çerçeveyê de tu hem mastera xwe de hem jî teza xwe ya doktor de li ser edebiyata Kurdî xebitî e, û bi xebatekî hêjayê jî e, li gor te e, tu rewşa rexne û çanda rexneyê di nav derdorên edebiyatê Kurda de çawa dibînî? Ferzan? Mamoste yanî pirseke balkêş e yanî ji ber ku mijar çand e yanî ne tenê edebiyat e yanî ez bêjim parikî dervê yanî zanîna min e tevahî ku ez karibim qala çanda kurdî ya rexneyî bikim lê di destpêkê de dixwazim yanî ji ber ku te behsa te got gotina xwe ya dawî te got çand û rexne ji hevdû nabe û te behsa em bêjin master doktorê kir dixwazim tecrûbeya xwe yani wek bawekî subjektîf ya doktorayê bikim parikî yani mesela wextê ewka min destpêka nivîsandina min bi kurdî ye yani wextê ez li zanîngehê bim di kovara jidayê de min dest bi nivîsandina kurdî kir nasîna min a nivîsandin û edebiyata Edebiyatê bi kurdî dest pê kir. Tirkiya me ji xwe yanî pêşketî ye ez bêjim. Lê wextê ez min dest bi lîsansa bilind kir, tirkî jî êdî bawekî mecbûrî bû ewkê tê nivîsê. Yani ew têkiliya te û e, nivîsê bi kurdî ye û tu ji- ji mecburiyetê bi tirkî dinivîsî di wan tecrûbeyê de ez pê hesiyam ku wextê şêwirmendê min em bêjin mamoste nivîsa dixwînin filan e, f- e, rexnel te tînin re- rexnel tirkiya te tînin Di doktorayê de jî ev tişt yek ji xalên serekê ya nîqaşbar an ango em bêjin ciyê sererastkirinê be belkî belkî ciyê berxwedanê be her wekî din qadeke nîqaşê bû yanî di asta nivîsandinê de ez dibî mesela em bêjin şêwirmet mesela da bi awekî mafdar jî belkî Lê kerên min wextê di hevokên tirkî de min hevokên xwe diqedan meselan bêjin mamoste digotin ewka te üsluba te şêwaza te û em bêjin nivîsandina te polemîkwarî ye yanî tenê lêker yanî tu dibê filan kes filan tişt kir mesela tu wekî kurdekî tirkî jî binivîsî tu dibê ev tişt wisa qewimî Lê mesela akademî ne tenê em bêjin yanî akademiya tirka ê gerdûnî jî carina belkî gelek caran dibê mesela ti dibê wisa hatiye kirin wisa lê hatiye fikirîn yanî pasîvîzasyonek tê de heye. Biya min ev qada rexneyî ji mirov tiştekî wisa dixwaze. Wextê em jî nivîs carna hin em bêjin heval ji bo şêwirê carna ji te re ew dikin tu jî heman pasîfîzmê pasîfîzasyonê wekî pêdiviya qadeke rexneyî tu ji wan re destnîşan dikî. Tu jî dibê telvirê bi kurdî jî tu gihîştî qenatekê giştî ev qenaat ta giştî bawekî polemîk e û em bêjin ne li gor usûl, adet û qayideyên rexneyê ye û akademiyê ye. Tu wisa destnîşan dikî. Bi ya min qada rexneyî jî wekî ku te jî bi referansên Harlow, Marksîzmê û tiştên din diyar kir giştîkariyek wisa dixwaze. Yanî wekî ku di Kazanove de komara edebiyatê de çawa ku em bêjin edebiyata gerdûnî edebiyata global yekrengiyê çawa li mirov ferz dike qada rexneyî jî ji vê yekê nebê pare ez bawer im ev qad jî dixwaze em tişt hin tiştên xwe ji dest bidin em bêjin em kurd di nîqaşê de hişk bin qada rexneyê ji me nermahiyê dixwaze dixwazem bêtir nerm bibin û em hişk bin dixwaze bêtir sivik bibe. Ê tabî ev çanda te û qada rexneyî ew jî di wê biwarê de em bêjin di nav xwe de şerekî dimeşînin di encama wê de tiştek dertê holê. Min parikî dirêj kir mamoste wekî din ewk jî bi min balkêş tê mesela kovara çira Bi weşangeran re bawekî rapirsînî hevpeyvînek dike. Di wê hevpeyvînê de Firat Cewerî em bêjin behsa serboriya Nûdemê dike. Dibê mesela her ku Nûdem bi rengê xwe yê Kurdîstanî ku ne alîgirê tu partiyê derket holê, Kurdan bêtir ew hembêz kirin. Bi ya min di naskirina Kurdan û çanda rexneyê de destpêk bi vê polîtîzasyonê hem fraksiyonîst û hem em bêjin helwesta wan ya dijî dagîkeriyê filan bi gelek qadan ve dijî siyaset bû şerê ewil bi ya min li vir dest pê dike. Çiqas siyasî ne li gor mesela kesek rexne girtibe rexneya wî di bin nasnav û nasnameya wî û wê ya siyasî de difetise. Ez dibêjim çanda me ya rexneyî wekî çand em behs bikin. Bi vê siyasîbûnê re bi şerê li dijî vê siyasîbûnê re û di heman devê de bi vê helwestê re û wekî girtina pozîsyonekî ez bawer im ew meseleya çand û rexneyê bi vê yekê re dest pê dike û em vegerin ser edebiyatê hêdî hêdî jî em bêjin dikemile wextê mirov rojnivîska surgunekî ya Zinare Xamo dixwîne li wir fam dike ku em bêjin semînera Mehmet Uzun hebe mesela yek radibe li dijî wî gotinên nexweş dibe rexnê bersiv dide tiştên ku wî di berhemên xwe de nivîsandine filan wextê tê du hezar û piştê du hezaron heya vê serdemê filan ev tişt parikî dişkê ji ber ku qada qamiya dijîtal ava dibe bêtir berfireh dibe û her kes li gor Me gotiya Raymond Williams behsa têst tamê dike. Her kes li gor tama xwendina xwe, devê xwe, çavê xwe nivîskaran hildibijêre. Zêde ev nîqaş dernakevin û di wê serdema Swêdê de em ez bêjim qadeke vekirî ji bo nîqaşê heye lê her ku diçe û jî parikî tê girtin em bêjin ev jî yek ji handîkapên Qada rexneyî ya kurdî ye. Nizanim nêrîna te li ser vê yekê çavdêriyên te çi ne? Na rast e te yanî te mesela xwe şirove kir. Pisa gava min guhtarî te kir ew pêşgotina Terry Eagleton bo kiteba xwe evê Bronte xwişkên Bronte û mîtên hêzî îqtîdarê. Mesela Eagleton dibêje bîst bîst û pênc sal berî bîst û pênc sal berî gava min ew xebat kir min wekî marksîst tenê li ser bi nakokê yan jî şerê çînan de Tabi tebaqeyên ekonomîk ez sekînîm lê min ferq nekiriye ew meseleya Îrlandî û etnopolitîk çiqas di wan romanan de ciyekî xwedî ciyekî girîng bûye û bîst û pênc sal berî gava pişkotinek dinivîse hem ser vê babetê tiştek dibêje hem jî uzrê xwe ji xwendewanan bixwaze. Divê em bipirsin di navê bîst û pênc salê de çi guherî ye? Yanî çima Eagleton bîst û pênc sal berê e, va heqîqetên wa tiştên ku di di civakê ku analiz dikin yan jî di romanên ku analiz dikin de hebû çima nedîtibû? Ev çi anî bîra min? Rexne Piştî ew xebatên îdeolojîk ji Mars bigire heta îro, Althusser, Foucault, piştî jî postkolonyal krîtîk, mesela rexne bi tena serê xwe dîskur e. Teorî jî wisa ye. Yanî çi divê tê de hebin, çi divê li derwa bimînin. Gava ez li te guhdar dikim, ew hat bîra min. Gelo rexnegîr û teorisyenên Kurda dixwazin naverokê rexne çawa bibe? Tenê behsa nivîskara bike? Tenê behsa qabiliyetên wan bike? Tenê behsa siyaset yan jî îdeolojî partî ku piştgirî dide pesnavî dide û tenê rexne bibe cihê cihê pesindayînê be. Çimkî bi qasî ez dibînim gava berhem Helbet heman e, nivîskar ne wisa ne hem berhem li gor hin xetên îdeolojîk û li gor meşûkirina wan hatin nivîsên wekî peyvîrek bi qewlê mamoste Remezan Alan wekî zeruretek dibînin yanî em divê em va tişta bikin û û gava vekî zeruretek tê nivîsandin divê rexne yan ji rexnegîr jî vê zeruretê e, muqeddes qebûl bike û li gor wî jî tev bigere yan rexnegirina rexnekirina nivîskara berheman gava ata piraniya dibê rexnegirina îdeolojî partî yan ji dîtina dinyayeke vê nivîskar tey deyî loma tu divî nevî dikeve gunehekê mezin Rast e mamoste ez gotina te bidomînim mamoste dîsa bi tecrûbeya xwe ya di tezê de mamoste wextê min tez nivîsand min bi qasî sed û pêncî nivîskar belkî zêdetir ji bîram çûye vêga me bi wan re wek rapirsîn anket kir yanî di teza xwe de min dixwest ez romanên kurdî jî bidin ber hev ê hinek berhem hebûn nîqaşbar bûn mesela min ji nivîskar dipirsî yanî li ser nanivîse filan ji li gor te roman e ne roman e an çîrok e novella ye tiştekî din e yanî ev qad qadekê nîqaşbar e cihê wê ne ev derez dûr û dirêj behsa wê û behsa wan berhemê nîqaşbar bikim hinek nivîskar hebûn digot ya ew ke tu biryar bide yanî Ev jî pozîsyona rexnegîr akademisyen di çavê di nezerê nivîskaran de diyar dike çima ez biryar bidim yanî mesela ez kî me yanî tamam ez dikarim fikra xwe bêjim yanî li gor zanîna xwe li gor min romane ne romane lê ez bêjim ne romane ew tişt nabe ne roman yanî ez bêjim romane jî nabe ne roman. Loma ew ev ev tecrübe jî bi min balkêşat min xwest ez pê gotina te tamam bikim. Fermo mamoste tu karî bidomînî. Wisa misal niha cem me yanî Bi qasî ez dizanim elbet beriya wan jî hebe eger navê ku ez ji bîr dikim hebe min efû bikin. Mesela bi ew a avakirina işte berî zend hebû kovara zend hebû. Elbet serdama vî cuda bû. Tê de nivîsîna rexnegirî teorîk hebû. Û piştê jî kovara ve derket li Amedê û li pê jî piştî avakirina va zanîngeh û Kurdolojiya êdî kovarên wekî Vejê û Rexne, Zarema, Ewro derketin û Derwaze, Nûbahar Akademî. Eynî wisa Nûbahar Akademî, Derwaze va va derdorê va kovaran de Aslında komekî rexnegîr êdî êdî neş û newa peyda dibû. Çünkî di dersa de dersên rexneyî dixwendin, teorî dixwendin û bi avakî din Li gor va teoriyan êdî berhema rexne dikirin. Li gor mesela ciyê vegeranê çi ye, behsa qusûrên estetîk kirine, behsa nivîsandina pîvanên nivîsandinê kirine. Mixabin piştî ew derbekê mezin xwar va înstîtûya pêşiya wan hatin girtin, ev va kovaran jî xitimiye. Yanî eger ew bi pêşde biçûya nav ne lazim e mesela ez zanim heta ez navek bidim Helêm Yusuf Helêm Yusuf carekî hatibû Amedê û va xurtara rûbirû mabû êdî gotibû êdî qelîte û evê xusûsiyeta xwendevanê me guherîye Êdî êdî komek rexnegîr ji wan radibe û bi avakî teknîkî ji li gor pîvanên estetîkî berhemên me rexne dikîn, êdî nivîsdandina kurdî tenê ne bes be. Rast. Divê em em jî wekî nivîskar li gor wa pîvanan haya me ji wan hebe. Ev mesela destpêkek bû li gor vîn pîvanan. Ama mesela yek nivîskar dîsa jî hatibû Artuklu li gor vî karekî pîroz kiribû. Karekî pîrozê jî alîkî ama gava derbarê teknîkê romanê de çend tişte hatin pirsîn pir hêrs bûbû tê bîra min. Got min min romanê min li ser mijarekî ewqas girîng romanekî wisa muqedes min nivîsand û hûn radibin behsa vegeranê û behsa estetîk hevgirtina estetîk ne behsa va tişta dikî tiştî berawera beradayî dikin mesela hê jî ev pîvanên rexnegirî cem me rû neniştiye yanî ne nivîskar amade ne nivîskarê me amade ne ne jî êdî ji ber ku ew mekteb hilweşiya Ev derdorê nev kovar jî bi tek çûne, sekinîne yanî. Loma Ev ev bi xwe jî mamoste ev tiştê ku tu bi xwe jî behs dikî ev bi xwe jî çandek e. Aynî wisa çandek e. Destpêkirin, destpêkek mezin, agirek mezin û tefîneke jinişkav e. Ev çandek e. Yanî Enê Mesela ene kovarên bibore mamoste ene kovarên Tirkan hene belki pêncî sale weşanê xwe dikin. Kêm zêde carna hejmar zêde dibin carna kêm dibin. Nesa? Mixabin mesela ew Remezan Oca çend wa kitêb nivîsîbûn Umuran Aran li ser Baxtîn kitêbek nivîsîbûn û li gor tewriya Baxtîn romanên Kurda Ev ê analîz dikir yanî bi va tişta êdî êdî geştibû ev xitîme. Niha çi maye? İşte hevaltî, dostanî maye ya ya dijiyan jî dijmintî maye. Ya dijminê hewidûne ji dostê hewidûne em mecbûrin ya dijmin bin ya dost bin. Ev jî pîvanê rexneyî nîne. Çi ji min re lazim e? Loma serî de min got. Yanî rexnegir jî îhtiyaca rexnegir jî bi xwendinê heye. Wî da ku amûrên xwe tekûz bike, bikemlîne. Haya rexnegir jî ji teoriyên cuda cuda hebe. Ew jî nikare bêje vala ji falan kes ji van derdorane lo me roman evî jî ne roman e yan jî roman be jî wisa romanekî Tolstoy jî tişkî wisa nenivîsiye. Na. Ev vane bi min ne rexne ye. Rast e mamoste yanî çawa mesela demekê ewke bû yanî te dî digotin tenê nivîskar hevdû dixwînin. Dûre wextê mijarên întihalê filan çêdibûn te dî yek digot min ê din nexwendiye filan tu hingê fam dikî ku yanî nivîskar jî hevdû naxwînin. Ev jî ev jî perçeyek çanda me ya rexneyî ye yanî Em bêjin em tiştên xwe îngilîzî, tirkî, ê ku erebî, farisî zanin, farisî, tirkî, îngilîzî, ê ku rûsî, fransizî zanin, fransizî, rûsî, tirkî, erebî, farisî ji zimanên duyem ew dikin. Ez dibên parikî jî wekî ku te got yanî ew xitimandin nebûya em bêjin ew destpêk bawekî îstîkrar bidomîya. Ez bawer im ew kên me yên çawa bêjim yanî wekî ku min got di rojnivîska sirgunekî ya Zinare Xamo de xuya dike yanî di semînera de hin kes radibin rexne li hevdû digirin li qehweya li ciyên din li partiya li avahiyên çandinî filan rexneyeke devkî heye û piştê ku kovarên ku te behs kir ji zendê weyê Nûbihar Akademî derwaze, zarema, wêje û rexne û gelekîn din kovarên çîroka kovarên din gelek kovar ne tenê ê rexneyî ê ku rexne tê de jî hebûn malper dîsa diyarname net kurd kuldurname filan Van salên dawî de wergerê de wergerê de ba helbest û li werger. Gelek tişt heke û pêvajo baweyekî ku dest pê kir bi wê lezê bidomîya Ez bawerêm gelek pirtûkên teorîk jî wê biketana qadê. Yanî mesela em bêjin Raymond, Williams, Terry Eagleton, Vega, Kafka ew tişt jî hatine wergerandin. Ez bawer im ew jî wê bikira ku Kurd jî referans bidin hevdû, hevdû bixwînin, rexnegir jî hevdû bixwînin. Hinek kes hene mesela em bêjin Çend nivîs nivîsandine tu lê dinerî ji hin kesa dipirsî dibê aya min jê tune min nexwendiye filan belkî em jî pêre nagihîjin em jî me jî hin kesan e, paşguh kiriye nedîtiye li ber çavê me neketiye e, we û veguherîna çanda rexneyiya devkî ber bi nivîsê jî e, ber bi e, xwendineke bijartî veçûye yanî ez bêjim wekî ku te behsa ji hez dikin dijminayî hezkirin hez nekirin filan ev jî bi wê çanda rexneyî û di wê kategorîsasyona Raymond Williams de xwedî ciheke ew jî ji xwe reng dide çanda me ya çanda kurdan ya rexneyî wisane yanî ez bawerim ev jî bawekî di hemdê xwe de wê bimeşe cihê xwe bibîne lê ev tişt jî parikê ew jî hene mamos dembêjin yanî tiştên mêyên dûbendî an jî ne hemrengiyên em bêjin cudahî belkî çêtir e yên coğrafî jî yên perçeyî jî em bêjin coğrafî ne şaşe ji ber ku em bêjin bi awayekî coğrafî na bi awakî siyasî da beşkirina bakur û başûr ji hevdû heye. Mesela tu lê dinêrî em bêjin yekê Mîna Baxtiyar Elî hinara dawî ya dinyayê nivîsandiye û rasterast rexne li xwe digre. Em bêjin ne fraksiyonek li dijî xwe tê de an ne tê de. Yanî li wê derê du kes hene, du kes hevalê hev in. Yek zindaniye, yek serok e. Serok ê zindanî hevalê xwe rizgar dike, di koşkekê de bi cîh dike û jê re dibê min fêr bike. û dû re te dîyew kes ji wir direve û tu çîroka wan hîn dibî, avêtine ser malekî, ew kesê girtî, serokê paşerojê dahatûyê rizgar kirîye xwe wekî kefaret berdê daye dest û dû re jiyan li alîkî ma ye, serokatî, mezinahî û tiştên din derveyî dozê. Di wir de rexneyeke Gelekî li xwe heye. Ez vêya gelekî bi qîmet dibînim. Yanî rexnekirina em bêjin di nav dûnikê de bêjim dijmin hêsan e. Rabûna ler li ber dijmin yên ne ji te li hember kesekî rabûn, şer, berxwedan. Yanî naxwazim bêjim hêsan e. Belkî hêsan peyveke ne di cî de be. Lê bi min zortir têko mirov li xwe rexne bike. Yanî ez vêga Li ser rûyê te, pişt te, pir rehetî dikarim tişta bêjim. Ji ber ku tu li wir î an ne li wir î, gotina min bi rehetî ji devê min dertê. Lê wextê ez li hember neynikê me, eynê me, li wê derê cesareta mirov, wêrekiya mirov, zanîna mirov dişkê. Baxtiyar Alî, biya min, di heman demê de peşêw, di helbestê xwe de, poetikaya xwe de heman tiştê kirine. rexne li xwe kirine li Kurda bi ya min ev jî di warê xurtkirina çanda rexneyî ya kurdewar de gelekî astekê girîng e bi ya min yanî kî dest pê bike divê êdî hesaba vê astê bike yanî wisa asteke wisa danîne pir mihîme ama pir zehmet e yan te pir li ser xalekî pirsgirêkekî girîng bal kişand. Ev ev ev çand ne di warê edebiyatê de ne di warê siyasetê de rexnegirên cemmetinê ne. Yani nebe belkî ev şibandine xelaq xelet nebe. Mesela em hinek aliyan di va varan de dişibin dewra engizisyonê. Yani engiziz me engiz me di her warê de engizisyon ava kirine. û papazên me yên, kardînalên me yên her qadê hene. Va kardînalên pîvanên ortodoksî nîşan didin û wekî gardiyanên heqîqetê êdî heqîqet jî nîşanî me didin. Di warê siyasîyetê de, di warê dînî de, di warê zanistî û îlmî de ama mesela belkî wextê min jî teng dibe mînakekî biçûk mesela Kerem Kî. Van salên dawî gava meriv nîqaşa navbeyna Terry Eagleton û Raymond Williams binê. Terry Eagleton tilmîzê Raymond Williams bû wekî jenerasyona wî ew kitêba vî rexne û îdeolojî Tirkiya vî jî heye kitêbe yek ji kitêbemên eslî ne xebatekî li ser teoriya edebiya Marksistî, mesela di destpêkê de dûr dirêj bi tezên Raymond Williams re dikeve nîqaşê. Di serî de dibêje bila neyê fehmkirin hurmeta min û heyraniya min her tim ji bo vî heye lê dibêje mesela Raymond Williams ji radibe New Left Review li gor van nîqaşan pêrê hevdîtinek çêkirin. Got min mafê axaftin nedabû te fermo, ev ka dûr û dirêj bûye, ewa bersîva, bûye tenê kitebekê sereke, Politics and Letters, siyaset û edebiyat. Yanî çanda wan de ji hev nexeyîtin. Ew dîsa jî gava ew di rexmin bikin jî wekî hewal bimînin, wekî dost bimînin û hev du ew ka bi rexneyên xwe bi bes te demê pêşketinê. Ez hêvî dikim bila ev çand cem merûne yek jî çiye pêwan belkî em dikarin platformên ava bikin. Ê ku nivîskar û rexnegîr bînin ba hev, bi awakî zanist û semîmane biaxivin lê mixabin bêşansiya me jî ev e, edebiyata me rast e, bo kurdî ev meşrû ye lê di siyasetê de jî fraksiyon jî ferq nake, hemû fraksiyon heman tişt in, hemû partî jî heman tişt in. Zimanê teorî Hê jî bi Tirkî ye. Ne bi Kurdî ye. Rast e. Ew jî ye mamoste min ê jî ew lêze lêzêde bikira meseleya xeydê yek ji em bêjin ravekan e, bertekîn û refleksiyên me ne. E, Her wekî din em bêjin yanî şerên e, şer jî divê ne qaçax be yanî çawa bêjim Elbet, yanî d- mesela yanî referans ez yani insanên pir qeç min zêde ez bêjim Tirkbûn tiştên wisa serdestî filan na ne di wê pêwendê de lê li ewkê tê bîra min wextê masterê Bulend Somay diket dersê me psîkanalîzê behsa Ramachandran diket Ramachandran jî newrolog e em bêjin rexne li tewiriyên Freud digire Somay digot, Min nê ewkek çêkira semînerek, min ew jî Freudyen e, pir ji Freud hez dike Bulent Somay. Mesa digot, Min dixwest min xwest ez ê gazî wî bikim, em ê li wir şerekî bikin. Yanî binêr yanî ev jî ferasetek e. Yanî Somay navê Somay jî rake bike Raymond Williams Terry Eagleton ne girîng e. Divê ev jî ev xwe bawerî jî hebe yanî mirov karibe bi nivîsî bersivên hevdû bide, bi devkî bersivên hevdû bide ne tenê bi tenê bersivekî tenê yanî bixwaze qadê bi wê rêzebersivan belkî Yanî ne tenê bi bersivek. Yanî wextê tenê bersivek be tedî tu dibê min bersiva dûnikê de dibêjim devê wî da ne bi vî rengî. Loma ez dibêm platform nebin jî yanî mirov gotina xwe bêje gotina zêde bike wekî ku te got tewrî bi kurdî bibe ez bawerim rê li ber van tişta jî vedibe. Heke tewrî bi kurdî be mirov Bêguman, bêguman. girtina referansan wekî ku tu ji min çêtir zanî ne tenê piştgirina piştgirîkirina û qewîkirina pişta argument û angaştên têyên tezê ne. Di heman demê de cihê nîqaşê ne. Cihê bersivê ne. Ez bawerim çendî ev çanda nivîskî ya kurdî û gotin Zêdekirina gotinan pir girîng e mamoste biya min. Nivîs Elbet. be, podcast be, bernameyên televîzyona bin, e, bernameyên YouTubeê bin. Bila Kurd bipeyvin, yanî çiqas em bipeyvin ez bawer im, yanî tedî ji bo mirov dibên ya peyva zêde bê derew nabe. Yanî mirov, e, e, bi vî rengî ew dikin dê ev ji bo civakan ne wisa ye. Ji bo civakan axaftina zêde rê li bar van tişta ve dike. Ez wisa bawer im. Înşallah em bila em hêvî em hêvîdar bin. Saeta te xweş mamos spas ji bo jê derkên te yên hêja û girîng. Em dîsa ji xwendevanên xwe guhdarên xwe re bêjin guhek li me guhek li dinê bin. Beşa pêşiya me jî wekî ku me diyar kir ew ê mêvanekî me hebe. Saet xweş mamoste. Saetê te jî xweş. Em dîsa motoya xwe bibêjin, Guhek li me guhek li dinê bin.